Thlantlang hi kan pale nih an kan ti ning ahcun kum zali le kum sawm ngai in thongkha zali sawm ngai in zang a karlak hrawng hrang ah hin kan rak tlak te an rak ti ka kan hong um i thantlang khuhlun ah cun kan um mi kum zali reng lo a rauh tikah kan khua kha a rop tuk cang i Cucaah cun thlantaang kuthar kan tlak hau ko ti kha kan pa le hna nih an rak ti i thlantaang kuthar cu thongkar zakua sawm ruk kum ni ah rak tla ka si. Cu lio cun thlantaang khua hi khuhlun um lio cu va um ko sel hi kan man i thial lio ahhin inn za hnih in inn za thum karlak hrawng te kan rak si. Cu lio ahcun atu sei piuli sang kan timi ke thingkung sang kan rak ti, lung tial sang kan ti, atu i TABC umnak hrawngte khi zawl lai sang kan rak ti cun atu i khi amaka mi kan ti lengmang mi bu vale kam khi ngal chan sang kan rak ti cho kho cun thlualam lei kam khi van don sang kan rak ti atu i biak in sang kan ti lengmang mi thang deuh te khi lungpak tiah kan rak auh i cutin sangruk sangsari in sangruk in thlantlang hi rak tla ka si. Tekhate kan khua kan hong sa i kan pale hna zuamnak thawngin thongkhat zaruk somruk ahhin eh, thongkhat zakua somruk kumruk ahhin miu cu an van kan pek tikah khuapi kan hong si. Cu lio ahcun inn le lo zong cu thathi rak um lo tikah Atu Dukio te nak khin party zung rak tuah a si. Cun Lian Thang, Pu Lian Thang pale nak khin Khongsi zung ti rak tuah a si. Cucun Biakinn kam i Van Hu pale nak khin sizung rak sak a si. Uh, sak silom Van Hu pale in karak hman si. Cucun Aung Um ṭhan i atu Satana sawng tiah chim ah nan lung a tliang bik lai. Khika zawn ah khin alakah sianginn rak tuah a si. Cuti cun Thlantlang ka khuasak a rak si. Duhsah duhsah miu a van si ve cang caah khan khuatelei kam khan uh, pacawm pawl holnak zong ol deuh lai tiah hongmi zong an um. Cakhaw cun cozah rianṭuan tete zong ka um lengmang si tikah khuaka hongkarh hongkarh i kum sawm sarih le kum riat kum kua hrawng ah hin market sang khi inn hang um ngai cang cu kho cun market sang ko kin zung mun sang khi tlawmpal te khi avan it kap ve than la takate kan in ka hong kar zia ma tikah zung mun sang ti seloin market sang ti tu khan amin kha athar rak bunh asi i a hnu i sang min ai thleng leng luang mi tu ka ka hei chim du ti la lo te khan hong kal i zung mun sang kha thong ve a som riat le kum ni rong a khan zung mun sang tia min van pek a se ve chang kha hnu a khan hong kal hong kal vi ma i siang an sang lo ke siang an sang tia hong mi sang sang saria kan van um hna. Le ka hei chim duh bikmi cu Zung Hmun Sang hi cu lio ahcun ai thok ka te sinain sihmanhsehlaw ral kan van zaam lai ahhin cun ai inn in inn za thum le inn sawm ngai in inn zali karlak kan hong um ve cang. Uh, khuate kan he kan ta chun si ahcun khuate lianpi tatak ah khin Zung Hmun Sang he a bi te nain inn lo kha cu zat zat cu kan hong um i Cu lakah cun zunghmun sang kan timi cu Thlantlang peng minung le miune dang a hong kan pemmi hi ti ko si. Khan hna kan tam cemnak hmun hi zunghmun sang a si. A Thlantlang khua kan ti ko nain a Thlantlang kek le bang ah hin cun atu i kai bia tu nai van kan chimmi chung chung i a pa ukhle le cu cun sang uk kan timi ke Norway an um rua ka ti khi a pa met dun timi le keimah lawng hi zunghmun sang than tlang kek lebang cu minung pathum te lawng a ummi kan si le cuti cun zunghmun sang cu takhan khua a sami kha kan hong si hna i cu chung ah cun An kan ti lengmangmi cu Zung hmunsang cu Thlantlang khua i a lung le a thin bak nan si tiah an kan ti. Khakha Khamkham nih a chimmi kha si. Zung hmunsang ah kan mirum an tamnak, kan dawr lianlian a tamnak kha a si ve caah khan Zung hmunsang cu zung vialte a umnak zong a van si tikah khan Thlantlang khua i kan lung le kan thin nan si ti tiang zong ah an kan timi sang le zawl kan si ve. Sihmanhsehlaw atu kan ralkap ralkap ṭhalo Min Aung Hlain nih Anna a van ting tikah cun cu kan sangpi cu nihin ni ah cun a thiam duk ko i zeihmanh lo ah ai chuah cangmi kha a si. Khakha khamkham nih a chim nasa lengmang kan. Tikha i a ummi kha kan si tikah hin a hlei khun in zunghmun sang hi kan lung a fa lung a fak cem a fah cem awk ding hrimhrim zong khi kan si a lung le thin a simi kan sangpi ai rawk tikah cun kan lung a fak cem hrimhrim ding zong kan si a si kon ahcun te kan lungthin a fak kan ti tungah um sawm mong kan um la ti kha ruah awk ngai ngai si atu nai ah cung cung ne van ti Karong lei ah Zunghmun Sang cu pi kan si lo a ti i kha kha tu kha cu zeiti awk cu ṭha va si ti lomi cu ti awk ṭha ti lo cu teh. Sihmanhsehlaw nihin ni ah Zunghmun Sang inzali hrawng a um ve mi ramdang ah minung zeizat remruam dah kan um ve i ramchung zong ah minung zeizat remruam dah kan um. A thlantlang peng hi cu kan tling ti awk tluk in Zunghmun Sang ummi kan si tikah Kanmah le kan umnak hmun cio in ramdang ummi kan si, ramdang kan umnak in ramchung ummi kan si, ramchung kan umnak in te hi kan rial hrimhrim a hau ko. Hi kan inn kan lo a kan hrawkpiaktu Min Aung Hlaing hi zeitindah kan tei lai ti kha kan thinlung chungah hin i thieh cio u sila kan thil ti khawhnak cio pakhat pakhat hman khawh i zuam cio hna sel ti te zong ka tu zan caan ah hin zong hman sang a thu mi a kan zoh mi vialte nan thinlung um se ti hi ka duh taktak ramdang um mi nih zeitahmanh in tha le zang tan awk a that lo cha nan neih nan chia te kha van hnung tual mal ko ri van kam bom tual mal ko ri ti te zong ka som kan du hnai ram chung a um mi zong nih fale zohkhenh chom pei kan si cu tiah tingin lo tein kan neih kan chiah thai thaw zan riak zing khat te kan ei hnga ding te zong pe kan zuam ve ko si akha bantuk hi kan pek kho lo man ah kan tha zang tein a herh ahcun Sopum ah tlangru ah thlualam hmanh ah va kal in rawl te zong va chumh hna sih, rawl te zong va chan hna sih. Nihin nih a tlangru thlualam an re a theih tuk ning hi khuaruah har a si. Khi tiang zong khi va bawm kho ve ko hna sih. Thazaang chuah ve ko sih. Kanmah le kan umnak khua cio ah ṭang cio hna selaw, hruaitu si cio hna selaw, kan neih kan chiah A tlinh lo hmanh ah kan hawi le ka siizung cio hna silaw zeitindah thaithawh zanriah oikhat ei te tal kan pek khawh hna lai timi thinlung te hi pu cio ko hna si ti te zong kha hi kan ram sung ummi zong sawm kan duh hna. Uh, kai thim thiam a si ruam lo. Bungtlang ah kan um tikah hin kan hawi le pawl nih Zeipaoh an kan tawlrelpi. Zeipaoh lungkhat thinkhat tein kan um ruangah nihin ni hna ahhin cun ralzaam bak nih hin rawl sa hi oi hnih tiang kan thahpiak khawh ve cang hna i kan nu le lila nih hin an thur langa pi kio ti bantuk ke thak bere a phun phun an kio piak hna la kha kha chet pha chet pha in aken ke pa an kuat hna te kan khi khote chem asimi khom man ni ken chu tuk tiang in kan chol kan chang ve le chu ti ve bantuk kan um nak phua tiao in kha bantuk ka chol chak e zuam tiao hna sala kan fa kan naw le azei te mani kan bom kho hna lo mana akha bantuk te athai tho azan ria me te tal bom hna si Asiloah kan angki chiahru te tal zong kha thlennak an neih lomi te kha pek a zuam hna sih. Kan hnulei ah khuasik a si cang lai i puan vuah awk an nei lai lo an ti. Puan nanmah le nan sian tawk cio tiah an hong kan kholh tikah a tam u hna cu kan puan lakah chia cem pek hna kan hmang. an khua sikla ti ah puan lum deuh zong pe loin puan chia deuh mi puan pan tete hna pe mi kan um rih cu a taktak kan ti si ahcun kan ni ci inn chung tang te ah a lum te a it mi kan si a zeite po in a um kho ding mi kan si mi kha kan mah i kan i vurh ding mi a lum mi tu hna kha kan pek deuh ding mi hna khi si Cucaah cun ramchung a ummi zong hi kanmah le kan si khawh tawk cio tan khawhnak lam tampi um ko caah ramchung ramleng a ummi hi kan zung hmun sang, kan thantlang khua, kan lak khawhnak ding le kan kawlrampi, kan tei i zalong te kan i uk khawhnak ding le zalong tein Pathian kan thangthat khawhnak ding zalong tein Pathian kan biak khawhnak ding caah hin kanmah le kan umnak hmun in kan thil ti khawhnak cio in ṭang rih ko hna si ti te zong ka tu zing caan hin som ka van in duhmi hna si Pathian tu nih kan umnak cio ah damnak kan pe se thazaang ṭhawnnak kan pe se kawl hol khawhnak kan pe cio hram se pumtlam tling te le dam le lawm tein thantlang ko ton thannak tu pathian il kan pe ram ko se tia tu jing cho oi khat nak su te chu ka van chim du mi te si tampi kai lom